Pea koe e taha ia tau komunista, se mi sika. koe whaka maare koe ni o whae ki proklama ma kehe koe ni, koe hui koe fuwhiewhia ma kehe e whonua, i he lawa mea koe ni kua whai e tau whanau ma te matonga. Pea koe whaka maare koe ni na toki mea mai e tau

ki Hamilton, ki Hotere koe nei e tau whanau. Kai ke he nei, kai ke mau loto, kai whakaho asi e tau whanau, pere pere ngesi fok o nau taimi, o kuporo kalame me a ka atoa pe. Pene kai ke mau loto, ke mau hoha asi ki nau tolu, ka koe mau lak whakataha koe ki mua, koe pa mau heka he pasi o whanau ngā tu ki he mala e spoti koe e Hamilton, nei ki whainga marie na ku

Pea mo whakaha ai popo ka kato a to ngani hange ko mea ko lawe ki ai ki he teu teu ko ni o va inga e tau whanau ko me ulo ki ia pea ko ku wanga ko whatonga ai fie fia la ia pita pita whanau i ma mata mai ki mo tuani ku asia te ke ki he mau o whata mo na tolu mo teu teu ke mau alo tu mala e ke ke kamata ko ne tau Ko e koe mea no ua naku whakatokanga e tamaiki e ku e ku alo hoku a tamaiki he ku sio ki he tu whakataha. Mahalo koe mea nei mahu nga lahi taka te au e ku whakakau kau atu ai malawa e he tau whanau ke nau whoko tu mo whaha whakakau kau ke uki ki nau tolu ke nau wha i taha i he fo i momeriti mahu inga koe ne tau i o e ipu koe ia o e o e wainga akapulu koe he liki Pea ko ua ki e whatonga ai. Ko no ua na alo ko ata mai ki he ki he anga ko e nga he contract me nga he kalapu nau kau ke ka nau ka lavea ko hai me hoko ke nau lavea. Aia ko ko ko me ko ko ata mai ko e whei lau lau lahi ka se whai lahi ne whai tau whanau i he nau ri aki ai nga he i whainga mari e whakapaanga pa kai nga tai ko e nau o mahu inga e nau ho nau sino ke hao, ke te una whoki ai, ke he mea koe ko maua e nao mooi. Ka koe kalosi whai ko ia tui ka ma si mipa, mo motora ka kai whonua, ko utui ko whoi mea mahu inga ia, ke ta whakau kau ki ai. Pia tongu mau toki i o ai pio mamata he tau, kai kei te whamata lau ke he tau he na moos mamata ka tau mo tuhe fulo to mala e. Ko e anga koe wakau ke loto ma, wakai ke loto mai, ko, ko te whaiwa mo ni pia.

E uhinga ana lava tau motu ana ki New Zealand, pea pehe koe ki Palestina se misi, pea koe ko wīwio se misi, he anga koe, koe ko, e ko wakai atu, koe uhi koe tangata whakukeni, ko wholoa, e ne mate a ki e si poti koe ni, i kai ngata ai, ka kono taimi mo e whakamore lahi, a ana i a te ia pe, pea nge koe kulau nei, koe, koe kalose whai,

Wahe wahe i he lau mareta tau na e mea to ake e pare mea koe mea e aku o ku nehanga o, o tatak e ku whakau kau pia mo tokanga o hange koe koe koe mea koe e pare mea koe koe mo ui whi lau lau koe na ai whanau koe ni koe me me koe mea mahu inga ia na e to oa a huklo topa mo whakau kau i he kumamata koe ki he Kia kainga koe nei whanau, te tau pea rug tau, pea mo tau honoa koe nei. Kei te au koe ki e oi i kuna, ka whakawha koe o tau whiawhia koto ai, pea ka pea, pea toi mea pe, ia whainga nga au pe e te tawhaki he siasi, community, politiki, nga au a nga, pea ka whainga whi tuu pe, koe, koe whi lau lau, koe, koe mea mahu inga ia, o ku nehanga o, o ta taki tau toru ki hangai mono ia, pea mo, pea mo whiawhia. tauwhanoa i ha, i ha whetu o tau amanaki le reiki ai. Um, hai koe lawa kare nai, koe, koe whanau koe ni, na nau whi lau lau, a nau taimi, mo nau whamiri, mo nau paanga, mo nau ngā aue, mo mea koe koe toa pe, ka nau ha o, o whafofunga e whanua. I he te waki koe ni, o e, i he, e he tuna meni koe ni,

Koe pureanga koe ni, koe pureanga oku nau whei lau lau. Koe komiti koe ni, whawhanua o riki he taini mi, koe komiti oku nau whei lau lau. Ka pau na e he aha whahinga whawhatunga e, e, e toi kehe ange. Ko tui e reflect pea he performance koe ni e whanau. Aia e whia mau ia ke a koi a puta a puta puta e te whtoi moan koe ni, ke mahino ke he to taha ko, ko toa pe, koe ko e, ko e sia te wholau ki he ikuna, mo e whiwhia, kakato, ko o pau ke tau whoe tau tonu he ngahi whei lau lau. Pa mahau koe, koe me e tui ko rot peke. Koe ke toat ke te wawai mo mea kehna whawhai ka toi. Ka toi more whoi lau marie whoi, moni mea koe ya. Ka he tuku at ke, ke hokat.

Ka koe hange peha tau kau mo tau tolu he ki fei lau lau atu. O maua e foi lau marie rerei o lava i ke tau o kou tui o tau maua e tuunga o tau maua he ahoni. Tau sio tau tolu ia ki he semi final o o au ke final o he tainimi. Koe uhi ka foi tefto i mo oni o kuhanga he presiteni o o mai o pehe pe mo ngai whakau kau koe o kuhanga wha o mai e e premier ke ke whai mo mo hat ki tokoni ke ai. Ia koe koutou i maha koe poini, maho i nga urua ke ko ma osi lave ki ai. Pea koe mo one mo oni, koe langa, o ha whahenga mea pe, si poti, langa ha fonua. E pau ke ai mea koe karu se whai, ai nga fie mao, karu se whai e taimi, karu se whai e nga aseni ta fofo i tui tui, ko hi pe kai mao e ai le rei whakaluku fua. Koe,

e waenga koe nei. Koe mau mau ia, koe ne osi ano ngai whakamari. Ai o ke kai, o ke kai koe mea si i e ni, i he anga o e tau whakau kau, pea koe hange koe tau tokoni a tau tolu awe koe ni, maha te tau pehe ni, fulai sirinu awe, i kai. Kua pau ke tau te kau se whai mo tau tolu, pau ke atu mo e tau tokoni, ke mahino o tau kau ngā kau whakata i hono teke, ke mau i mea koe i kuna. Kuna.

Whū whakawhiawhia. Koe me a pen toi. Oku, nau, nau, ai ange peke te ma, whū ho ha, ai te mara e kua ngo i a aku. Hange, whū ho ha, longo a. Pea o ai ange ke ta maha moa, si, ma panga moa ke whū longo a. Ai vai ngā koe ki hange ka te au. kua hanga he whulonga a o, o Wesia, e disrupt e mea. Ai vai ngā tāmai, kai kei ko isi uke he ko kai ki ula pena e hoko. Ka nge ko, ko, ko nofoa whakakau kau loto atu ki he, ki he hanga ko e loto e kakai tonga. Pia o alu whakakau ko tau ko hiri. Mahalo ke whenga loto pēni ko na tau i kona ia ki hamoa. He na ere e tam hamoa ne malanga la vego no pure i ko e tonga na hamoa. Te muna repa ne lawe rewa ka hanga e tonga na pure e hamua konga lahi o Hamoa o au pene tala noa ke taimina e hanga i he e Hamoa e maria tua tori mai kua tala kai whai ke ka tui tonga whakamui mui. Kai ke, kai ke usia ke ta ma oku e ne hanga whakamatala i ka kata ho tau historia mo e anga koe ka kai tonga. E ka anga usia ke he fuloto mala e he, he po alu fo ku ata mai oku ia ke anga ka kai tonga mo nau whainga loto. Moe o nāu whāinga iwi, moe mawhai, ko nāu ma, moe whukumawhi koe, o e anga, o tau tuku whāhoro. Kai kē koe, ko ku lāwe ia ki he mea pea, a upe ma whoki mai, ma u wheloak pe mo nāu tohe, moe ni hoki nāu tohe, taimina e whai ma, moe takoni, pea kore anga pē te ma whoki mai ki tongoni, o tari tari atu pē, te hawhainga māri eke. Kai kē koe anga ia, ku wakai atu ki anga ia, vai ka koe nei whai,

Ai ni koe mo me a to tau fie fia ko to to ai. Ta koe fu sector e koe ni e pasteni se misik. Koe fu sector lahi ke toka ngai kina pe ko tau sio ai ola me ko ia ke tokoni mai mo he taki rere o ke fai ke fu sector ko ni mai mai ka nomika. Malo ko e ko tahai e o e o e ngafa fatongi ai mo to an to no tataki rere o e komiti ko ni. Pe ku

me he NRL, me Australia, ke toko ni ke nga hi programa pe o si bahi no pe, ka koe ke lahi, koe ke lawa he sirinia koe ni, o whakaivia ai nga hi development, pe ma nga hi tuna me ni, ai ni ko e ma tu unga e whara ka laka koe ni, ai, ai aka pulu ki mua. Pe ma, pe, fie ma ore waha ni ihi takile rei, ke na o mai a whakatuha tuha, ai e tau ki i mea u ma u, Kia whakapapau i oku, oku, oku tau rakapeki mua. Moe mai mua koe ni. Ka pau koe, ko ho o, ko ho o whie komiti, he komiti koe ni, ko ho kum ngā ue ke ke rāwaia. Te ke te hakoa tau tau he komiti o whiwhinga i ke mau ha, ha ki mea ke whakahoka, ke whatongia, ke whanau. Paku, paku, paku, koe whamoni mea koe oku, oku koe ke te wha, ke whawhiu i ha tau. Ohange be, koe tau te uwhiri whare rea tui. Ka pau ko Whenga Whiri Wharerea, ko Whengi Aro Kuminga Aue, ka taka noa whakoi api. Koe, koe, koe tau aru ko tope ki he langa whonua koe pau koe o koe whei raurau. Pea, o ku whakawhakatunga atu ia e motu an, pa mai ko Midi Likon i e lolo tonga, o ku mau whei raurau, ta tau pe e mau whei, e koe, koe mga whei raurau koe ku mau whakahoko, koe na o ku whaka, o ku whaka ata mai pe ki tua e he whanau vainga. Pau ke whei raurau, whei raurau ka kau vainga, whei raurau me ko Midi. Wau ke Palestine. Taki tahara ko no kato, whakamore, ko uhia, ko hea ka tope whonoa. A, taha ko nga oe, oe ngahi mea koe ni oku tokoni ki hono, ki he whatongia mo to ainu, ki hono tataki e ni. Ko nga whau koe mo to ainu ku whawhatongia aki he eg pare mea, ko eg mini star ki he tag mamata. Na u hangarewa e awa whakato e ta website koe ni ko koe oe tag mamata tonga holiday.com i tu ahe choice koe oe whanau. O pepe, o robe ka uwai ngaha ngepe koe ha fu

Kei whakahoko ki he whanau, I popo ka katou whonua mo ho e ke whonua, ki he whanau, pea toi, ka nongi aki, I fu matanga koe mo, mo no, no fo koe ne tau kakai, I stadium koe ko whai nga aonga ma ke hei ana e, ma uhe mo tonu, ma whana, ko hinga koe tau sio ki he ofa whonua he kai pe toi osi. Koe whanau koe ni, koe whanau e ngahi matua, Nana o ta siri ni mai he ta mo ta mo ta. Monla. He, o koe, o koe ka nau toki o mai ben, ke nau toki asi mai ki mua, i he taulanga whai ekonomika. Ko he whanau en, ko he mimei, ko he toko si, e kina tolu, ko toko atu pe mi hen, o aka polu, ma ka toko tolu pe toko wha. Ko he kotoa ni, ko ni, ko he whanau i pe i muri, a seria mo New Zealand. Ko e nau ngai mātou ana nau tāsiri me ke taulanga whaikonomika. Ko e konga lahi, ka, kai, ka, ka tu e tāsiri ko ni tu, e tu i mei muri, ko e ne pori o e tau pore anga. Ko e whanau ni unana hanga whakamanawa mo ui o tau whonua whaikonomika, pa koe ni nau te o mai pe, i he ofa whonua, o te whafofonga e whonua, i he vainga koe ni koe. Kua riki. Pea koe mea maha inga e toi ke tau whakakau kei mo tau hounga ia he whanau ko eni ko hi koe talo e whera lau mai me matoa mo e kui o au mai ki he ahoni o kuna o kei pipiki mai pe kia ki tau tolu mai anga e tau nofo he whono mai siwa eni. E Mista, ka wai pai ste ni se misi ka wha malo te wha matala wha of pe mea koe koe foi sektor pe ni a konga ho o ikanomika.

ho hofo noa e Paremia ke unu ki mua. Pea toi partnership e atu pē pure a ngā ia pea moho whakarere ai rīki o whaete ki whēlaulau ai ka kai eke te ka mo kawenga ia hipi repe ka kai ia ka pau na eke Paremia ka kai nau tamai ai atu ke wāwheni mangeau ko ku uinga o ku toka loto ai mea koe whēlaulau Me mea koe whai to tono, me mea koe nima oku maa. Koe mau mau taimi ha taha tene alo whakarereri ki e Paremia, pe koha toet konga pe tau sektoa, ke tau o atu moe whakaukau i pe kita, kai ri ake mea koe whi lau lau me whai to tono, ke tau langa ake whonua. Pea ka lawa e Ulak Stepu ko ia, pea toe hoko atu moe partner moe pureanga, a, koe laka atu ki mua. Aeni pe,

Taku tui, na kei ke loloto whe unga a e nau whakakaukau, o hangi ke whakakai mo tu aniwa me tau kapineti. Kei ke puri e mau toru ia ai, ai, ai, ai, pehe koe tau whainga marie peni, ke whai mai ki to ngani pea, ha mo ha whanga, kana e, kana e fuloloto e mau whakakai mea koe ni, o iku pea ke he mea koe ni. O mai koe ne, e, teu ki awheki ai. O mai koe ne spot koe ne, teu, teu, e, wholai te tau kau spoti ki, Whea koe ni, Pasifiki? Vanuatu. Vanuatu. Ko tō te awhit noa. Pea tō e hau mo whu kau whua wau. Pea me marena ku nau, nau alu ki whu i whakataha koe, pea hau mo toko taha koe nunga awhea ki me he komis koe na e ta sapa o lata mo whu hasi uperi. Mea maare mo nunga maunga tamai ki a tamai le rei lo uai. Eh? Mea whi mahi noa ki wāwe. Koe tu unga koe whuka utu tonu ke ia e ta o koe ki aha mea koe toi pae noa ia. Ke alu pia whukau wholau, alu me whukau mui mui wholau me whukau ha. O mau loto taha, ke whai whu mea koe ni kua pau ke ia e standard, kua pau ke qualify ta mai ki pia toki alu ki roa. Koe no uhinga koe tau whenga ia koe koe mea na ma uhinga ki ai tau hanga whatu ha whanga whakama e kumalohi i he lere lo loa.

Kai kē he koia koe, koe poini koe o kou hinga kia i kua pau kei tau whakakaukau i mono palani hono whakareira tau whanua ke matu aki loloto mo tau sio mama loloa. Pea koe nea kou hangi koe mea naku lawe kea nene koe fu toko te au fitu noa koe ni o kai ki lope pe koe pue mai pea toko ni manoa pe kai. He pau ke tangata toro set the standard, hmm? ke qualify e tamaiki i pana toki alu, i kai ki te hange kau kohiri o tau alu noa ia ta e whakakau kau i mo ta e palani, e tau, kai ke, ko e angai au ku sio ke te whako ia, ku, ko e, ko e, ke tau wainga konu whai, ko e teo teo koni ke tau tau mo Nusila, ko, ko e tuu kona Nusila e haoni, o kuna, ko e tuu, ko e, ko e lau mo e tala no kai ko Nusila be. Au whai mana wa si imai ke tau wa inga. Pea ko, ko pehe peo ton pe ke tau ki ili ili pe lalo o ti tau fu. O ti tau fu. tau fu fi fi ya. A tau ki ai ai le rei pe. Ko, ko fa tonga tau ka kai. O ku, ma, ko nau ma fa na ufu to atu. Ka ko yanga pe ni fa ka oi. Ke tau ta mo e, mo e anga tau kai nga tonga i ta tau pi muri mo tonga ni. Tau ki ai ai le rei pe o te helo. Eh? Pea koe mea taha, mo toe pehe ake ki Hamiltoni, kainga tonga kou mo whanonga mai, mo ka taki. Kore kore ate ngahi ka mo ngahi mea koe, mo tolu kou osi ki si nihe foi alko nuku osi, mo whei nga atu pe ke tau toi ma foi tokolahi ta tau, ke vai nga koe ni kou tui, whei ma ula he tau timi e fu tokolahi ta tau pena e ma u koe ni he tau mo, mo a mo a nga pe ke na o ngo u na u toi lotolahi ang, he te teo ki whakahako e tawa ena. Koe oku pehe ki, ki lawe no no ki whikawa ki pia moe whola o te motu anu pia peke para steni a te tala monu ke tau kawa inga he teo tau kanu te teo whai monu sila e ako ofa pehe ke tau um, ma i whiwhia te tau pe mo ma tolu koin tonga ni moe ngahi tapu ke he kehe kolope oku whanau mai ke mo mamata ke tau kainga tonga Maraputupa e mea e Semisika ko e Kefaos ma nge ka ko fie lawe a to pe moa. Mahalo ke poi ne na e whai kei pare mia ai ho haa ke awe moa toku hau ai ka kai o sapo te tama ki wa inga. Pea oa moa te tau si awe noa ia toku hau ai ka kai he koe tau sin fi lau lau. Kai ai ha sten taati tau pe he koe uhi ngau tau pasi mo wa wai he mate ba tonga koe ne alo taas kod le ni. Kau wai koe tau a to pure fo i

Ki hono whakahoko e whonoa, popo e whonoa, muhe oe ki, ki he whanau, pena e whawhiawhia, bit, ma hino mai rewa ia, koe, koe, koe, koe ma i mua, koe ni koe langa whonoa, koe teke langi. Oku e ai whoke wha laveni iho pehe, wheinga e, e ki pare mea ke to e ma whai tu, oku hala ke a pitu ke a mea pehe. Tena te mea ta e, e, e tama pini skalau ni ki he whanau koe ni na e, na whatonga i na e lahe, ai whakatolo i mata e whanau koe ni. Honga pika te ngau tolu, a me a to a tama, ko fa fo fo nga ia, o fo noa, o kere kere, o culture, ko e to tangata mo ngai to tangata, na na fo no nga mai ngai la uta. O o tau tau fo noa i he a ko ni. Ko e Naka lawe whako whelawe i pia moe, moe whaunga e tau, e tau whenga ke, ke popo e whanau koe ni i he, i hono, o ange ha, ha senit whe unga pe, kumahino pe ke whanau koe ni, ai tau masiva moe tau, kau tui ka pate tau hiki tau tolu ia, o te ange ha sirine lai lai, e lai, e, e, e, e ta tau pe, o si mahino pe ke whanau e tau masiva kau ku, e pe whakatoto ai mo toa ni tu ke, Ke, ke hiki. Uta tonu pe mua tāu ke hiki. Ko e hui ngā ke, ke, ke te o angeha poupou ma kehe moha, moha whaka, moha hounga ia ma ke, ke whānau. Ko e whānau koe ni, hangeka te auna nau osi, hau pena tō me whai lau mārie maa, pe me whai lau mārie o ikuna, me ka mata anga pe. Ko te muena e kore mo tani ke kabineti, ke o mai mo e whānau koe ni ke nau mai o whai lau mai whonua, Anga ha iwi lahi ka te kira o tō. ki mua pana o whoke atu o kamata e, e roa ki tau. Na e kei kia hana taimi. Na e lau ma rere lei koto ho e kme mi pa. Pea na tau si o pe ki hei kuna koia o i whoi programa koe hono whakatu o tamai koe whanau. Hange nen hanga o to e o mai ai ai ai ofa fonua but mo lau kau ako tau tonga i he wha taimi koe na nau heni ai. Ai na to tongi mai e nau hau.

Tata hai pa ta kilu. Pe ka ta kilu ni ma fe ko ni tu na alu ka to ke ni ma fe na vai vai wa fa pe. Wa fe me ka official ta ma ro ka official ta ta pe ko pe nga i monu ya ke to ko at. Ko ofa ko ni ka business i ko ofa ya ni fa fo fo nga ai ka ka e fo no. Pe na alu ko ta kilu ni ma ni ma fe ko ni na vai vai wa fa ma ri pe. ki he tau kau players koe nei, ua wha, he squad koe nei, o, tō whakena o ngahi a kau nei, pea mahana e, maharahi for me wha wheto pa Australia, pea koe koe whaunga ia, koe o he tataki o whaihe mō tō aini, ke ongo i he toko taha koe toa, o ku tāu e tūwha tū wha, pea āta ki tū a ngā uk whai, pea lelei mohono tataki, ko inga, e, e ongo i peia he, he kau wha inga, He hongi ko Glover nenai, e marama pea ke ke whakahoko ha ke te ke tau mai ka wainga ta tau pea kai ke fu nen pa nen nefu e tata ki u whai, e lava pea ke ue sia ngai toriki. Pea koia ko whamaro ko hui ko e ko e ko e lau marie a moi vision e eik paremia o ku whakavae aki a e tata ke moto an i e ko mit koini a whai to tonu tuhatuhani o whakatatau mo tau iwi, moe ata ki tua, pea moe ofa whanoa. Pea koe ko whamaro, a te tama nuheni ki he whanau vaenga, ofa peu ku te muma oha vaenga rerei i he weekend koe ni, i he whenga tau koe ni mo Nusila, kai atu te tala mo numa te ofa lahe angi ko tau kainga i Nusila. Koe whainga aonga ma ke ko, ko, ko, ne aonga o smahino pe koe whanau koe ni nei, sami peti rau malohi pe nau toru ia. O ku kei rea rea pe o ku loto he sio ki he, Ki he whawhawhatunga koe a tau kaka i no sila. E ai ri aki, ai omi ko pou pou, ku kei ma ope fo i ma whana koe ai kei ofa mai pe ki api. Pea ku ongo i oku. Moto ani ku kawea ngai mea unea whara to lahi. Kei to e hoko hoko atu.

O si ilo pe tau tolu e nei kai koe paa ngai e nei maka tu ngaha e whanau koe ni. Mou whakau kau whapoto poto ke mou hanga to tongi ke si hau e whanau koe ni o toi whaka mau o nau loto i ho tau ki whonua ma siwa koe ni. Kou tui koe mau e whakau kau koe iau moe loto koe iau moe filau lau koe iau mone o lau e Premier mo se misika koe ki utu ea te tau to atua sirini ke toi pehe ke toi hiki e nau performance kai koe anga pe ia ka pa ekat ke ka kai tai nimi

Pea tau hoko atu pea e tau lotoa, e tau whanau ai nga, koe ki porogama ke hea ma e mate ma tonga, to awha atu. Marama.